a hi maxaka na mixeweta kusuka etindhawini ta ku hambanahambana ni tlhela mi amukela ka conspicuous talents tv home of talent and analysis under the banner of conspicuous media a hi tlangi na genge so tanihi ku ni hlamuserile ku ya home of talent and analysis so namuntlha ni lava hi hlelahlela mhaka yin'wana hi ku yi gegegege laha na laha ni ma swi vona okay so by the way loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe hi ndlela yeleyo so a mi le ku ni voneni a ni le ku mi voneni a ni tivi ku hi fanele hi tlhelela ka mhaka ya tikhamera kumbe this option yi better kumbe yi best since mi kha mi kota ku nitwa kahle mi nga ku endla swin'wana mi kha mi yingiserini mi nga endla swin'wana cause a ah, swi bohi ngopfu ku mi ni vona so guys um mr post dyo makala wa tini hmm? wa ti ngopfu post a mi twa ni pfamiyela ni ku nyaka tini mr post kwatise hi yini then mayengani va endle video va kha va rhamba vanhu ku va ta a palms mm, ku ya celebrate birthday ya vo president tanihiloko va tshama va kha va swi endla malembe hinkwawo so loko hala maheteleleni va katsa marito man'wana lama tikomba nga ku ma fika ma offenda mr post pig so mr post va fika va responda na voho so video ya ben mahinga leyi nga kwatisa mr post hi leyi landzelaka
ahe president mayingani wa vulavula mindzuku na rixaka hi ti 7 ta march hi hlangana a palms laha ku nga ta ku celebratiwa birthday ya president benny mayengani tanani mc ya hina ku ta va ku ri ntwanano maraji um tani ta va hahamela hi ja u nga mbali hembe n'we va brada mina mukhuva u ta mbale tihembe le palms minduku ne mi ta le palms ne hi tlanga na palms ne a ni ma swi taku evhenta leya ti twenty six ne hi potspawulile ne edima loko hleketa hi mina wa juluka ti-celebrity ta vuyu okay ta tsema khekhe eh, between five and six mi ni ku beni mayingani u ta phefoma between 5 ya namadyambu na 6 ya namadyambu tanani performance ya n'wina van'wanyana vo ka mi nga la ku tlela makaya yi ta tlhe yi va kona hi 1 ya vusiku mara performance ya un'wana na un'wanyana okay pfumela ku mi ti vonerini video ya beni mayingani hi ndlela yeleyo so mi vona nga ku na swin'wana swa wrong benet a nga swi vula lani kumbe njhani mi swi vonisa ku yini Se- response ya mina Eh, Gomcha. Gomo. Sika ku ntolovela boy. Wa chiseta le tan kota wena. Hmm? Eh, ni twa eku i ya pumps va ku trapini muzi we pumps va ku trapini mabodhlela ma tata pumps leyi hinkwayo i tlhelela pumps wena loko wo fika pumps i ba tinghoma va nge ku ni tinchumu mara loko wo fika pumps i vulavula hi jona post va ta ku trapa futi um ni twa eku i mehe na hisa loko ni hleketa i ntluli yini wena um wena brawe ma ra ha mali phela entloleni i na yini wena i ncini nga na xona me a ni hanyi vutomi bya ka facebook swilo swa me a ni swi ndli ka facebook lexi ni tlulaka hi xona wena ko ma vana lama mi fambaka mandla na swinhwetani swo swo phuva swo swi twa ku onge hwe kahle wa swi twisisa sukela vutomi bya mina mfufu vana kula na vutomi bya mina a ni bi music wo khendla mina hambi mani o fika ba music a ni tlula mina ni na problem because a ni bi swo khendla i ye le ka nkurhi ku nga fi munhu sweswi i birthday ya wena i ya momisi u nga fi munhu se i lava ku zama palms ku ku ta fa vanhu palms hi kho swilo swa ho swi nga ta tirha kahle xin'wana lexi ni lava ku byela xona sukela josh rimani josh rimani antangha ya wena wa swi twisisa josh rimani yi a nga endla hoku ze fika kwala n'wi sukeli i yo ku ndlela josh rimani ku a nga ku ndlela nchumu mfo bela vaseketeri va we album ku huma album yo ba i sukela swilo swo tala wa swi twisisa i tshika ku lava ku phikizana mi ni nge phikizani na wena mina ni dye music wo dya hi ku yimbelela ma ni dyi hi swona sweswo a ni na mhaka na swona u ni voni hambi ni nga bukiwanga i don't care and a futhi no yini no ku vava kwini handlela mina mfo i sukela mina na life ya mina me ni ta ku twisa ku vava and a ni hanyi ka facebook wa swi twisisa a ma ha ri na mali wena bra wena bra wa ya ha ri na mali swilo a swa ha fambi ni nghena kwini mina a ni nghena kwini mina mali ya 40000 leyi mi nga humesa mi ya nyika phorisa ri ri muroko adlan ku festival yi nga endleki hayi ku a ni swi tivi na swi tiva a ni na ntirho na swona a ni na problem na swona wa swi twisisa sukela vutomi bya mina ni nga ni toloveli fambela kule na sweswi ta vaviseka u ta boxeka swilo swo tala swa wena i nga swi tivi swin'wana ni swi kuma kwihi hambana na sweswi ti bela tinghoma i vaxapu loko byela ro hetelela ni nga ha ku byela nchumu that's why na ta ku raha ka caltex hi mhaka sweswiwa wa swi tiva etsutsumini ka caltex ne hi mhaka sweswo swi ndlanga sweswi loko no kuma yi ta suka swa straight se wa ni tolovela i nga ni tiseteni nge a hi bi tinghoma hi tsakisa vanhu hi ndza sweswiya i tshika ku lava ku va against na life ya mina a ni hanyi ka facebook i nga ni toloveli waswitwa etlhe sukela joha ntanga wa wena sukela swi sweswo mfumo i ndlama vana aho ya mahlweni malama ma ndlaku it's fine ku ha munhu a nga ta ku blema a wu na mali a wu na nchumu and a swi vuli ku mheni na mali mara mina vutomi bya mina a ni hanyi ka facebook wena i hanya ka facebook swi hatla swi tikomba ku a wu na nchumu wa swi twisisa sukela life ya mina mfumo
se masito ku ya ngonya yi dye makala masito ku ngonya yi kwate ngopfu lani um se lexi ni lavaka bula ngopfu hi xona loko hi twa mr positive hi twa timhaka ta le caltex hi twa timhaka ta forty thousand hi twa timhaka ta ku um wena bra wa ma ha ri na mali hi twa na timhaka to khendla ntiyiso ya ku yi tiye ku fika kwini kumbe ku ya just eh, speculations and then loko mi nga mi ri na information ku bra ya koho ku nga kha ku vuriwa mani ku nga ku referiwa mani eh, mi nga yi hlevela kwalaha ka comment section loko ni na n'we mi xona so mina a ni nge buleti ra munhu cause a ni xona Mm, se Mr. Post nga ku sava kwatini ma yi teka personal. Vumwa swi te vulavula ta khomokhoma un'wana hi tintiwo a Caltex. Ku ya humelela loko va hlangana va hisela vambirhi. Ni vona nga ku bifi level ya ha ri healthy. Swa ha tshamisekile loko vambirhi va rhanga va banana. kumbe se va la ta banana meseji lowu yisiwaka ka defense hi wini ku ya humelela yini kahle kahle so guys yo mhaka leyi ni mi khomela yoho yeleyo for namuntlha no ko tlani naswona ni vhele ni vona ku swi antswa ni mi updata so n'wehe mi ta ni byela ku mi swi vonisa ku yini mi titwisa ku yini hi this whole thing so loko mi nge se subscribe uh, ni kombela mi subscribe on all se subscribe ani eh, na loko ku tlanga ti-ad mi nga skipi titshikeni ti tlanga inkomu guys hlayisekani ta hlangana ka video leyi taka